Awle, tun tum chu vang vat kai lai ni te, Captain Lelthlana sai lo, XMNA saphai ka that tih thu hi kan ngaithla ho leh dawn ang a, he thu hi Pu Michael Hlenmanzualan Facebook lamah min rawn chhawp chhuah sak loh mai a, a chungah pawh lawmthu kan sawi tak zet zet a ni. He lehkhabu vangvat kai lai ni te tih hi kan hmuh phakah a awm ve mang si lova, hetianga eng emaw lai tlem te tal min rawn chhawp chhuah sak hi Pu Michael-a chungah lawmthu kan sawi tak meuh meuh a ni. Vawikhat chu rul lam atangin chhawr tui khuaah ka phei a, Nikhat chu nu ho tui chang lui kam a chul kal in ri ni tlai taka lo haw chu ka thlen inah an rawn lut a. An chul kalna a thing tu luang lian pui hnuai a ru lian deuh an hmuh thu an rawn sawi a, kei chuan saphai a nih chu ka ti nghal mai a. Hmeichhe ho hi thil in sawi uar lutuk chiah mai a, in rul hmuh pawh chu chuti tak chuan a lian lovang te ka ti a, mahse nu ho chuan A lenzia chu Lutiat a ni ang, an han ti ta deuh deuh a. Ka thlen in pa chu Pakhianga a ni a, fapa tlangval a nei a, an rul sawi chu thah ngei ka duh si a. A tuk chawlhni chuan kal nghal tur midangin an hriat ve chuan min thah khalh ang ka ti a. Mahse Phukhianga chuan a fapa ka hruai chu a phal ta tlat lova, a chhan ka zawh chuan Hmanah ka tleirawl lai velin pitar pakhat saphaiin a ham an ti a, a vun a phaw hlip vek a, chuvangin ka fapa kal ve ka phal lo a ti ta tlat mai a, kei chuan nu ho thil sawina hmun hi ka hre ve si lo va, min hruai se la, saphai awmna hmun vel min kawh hmu anga keiman ka va that mai dawn alawm ka ti a, a tawpah chuan a phal ve ta a, naupang kum sawmpali mi vel pahnih kan hruai ve a, Chempui leh Hreipui kan keng bawk a, kan kal ta chu tui chang lui kam leh lam thlama ruah sur in min um lut a, rei lo te kan chawlh hnu chuan khawi lai nge nu ho sawi thing tu luang chu tiin ka zawt ta a, thlam luh ka atang chuan thing tu luang awmna lai chu min kawh hmu a, keimah in ka va kal ta a, thing tu luang hnuai kan en chuan a lo bel hun mai a, saphai chu a lo awm tawh hauh lo mai a. A vahna hnu chu chhuiin thui lo te ah Zawla a inkual ka va hmu ta a, a lu lam hlamkhat vel chu a inkual tel lo va, ka rin ai daihin a lo lian a. Heta hi saphai chu ka hmu ta e, a lian khawp mai, hreipui kha han keng ula rawn phei vat rawh u tiin ka au va, an rawn phei ta nghal a, a lu chu hnimbuk karah a thuk ruh a, A lu bul vel chu chemin ka han sam fai a, ka nau hruai te chuan hla vak lo atangin min lo thlir a. A lu bul vel hnim ka tih fai lai chuan a rawn ang leh huau thin a, an ni ho chu an tlan darh leh hak thin a. Hreipuia che rem tura ka siam hnuah, Lo en rawh u, a lu ah tak kan chek ange, ka ti a. Zak kau meuhin a lu ah tak chuan kan chek ta a. A tlanga leiah a kilh bet hial a, hreipui hmawrah a tanga saphai han tal tak tak chu a chak ngei mai. Kei pawh chu ka kat a, ka pe tek nasa a, rei vak lova a zal ta a ni. Tui chang luia kan hnuk phei a, a pum zai thler a, a mit lak kan tum a. A la thi chiang si lova a mit chu kan la thei ta lo. Kan kual a, kan ṭawn a, Mau tlawnin kan zawn haw ta a, khua kan han thleng chu saphai en turin mi an rawn pungkhawm tam hle mai a. Hetiang a lian, saphai hi ka la hmu ngai reng reng lo, an ti sup sup a. Kan han teh a, ka sum thum lai a ni a. A dul kan han zai thler chu varak tui tiat vel, tui sawm ruk lai mai a lo pai a. A thau a tam hle a, a thau chu raipuar tan nauawlna an ti a, an ei sup sup nghe nghe. A siak pakhat ka thlen in pa chuan a hau a, a lehlam ka chan ve tura ka tih kha putar kum sawmriat vel tur in min dil tlat avang in ka pe ta a, a mit chu tlak lei nen siam in kan ti rova kan in sem tlang a, tui chang atang a kan zawn chho kha a rit bawk a, kan koki a bel kang thawt thei zu nia, chumi hnu daih ah chuan vawikhat chu en battalion ho nen Aizawl pana kan kal hna ah Kang Hmundaiah kan riak a, Major Vansanga leh a bodyguard khan arsa chhing an ei a lo ni a. Lungphun khawthlanga kan kal laiin Vansanga bodyguard kha a pum a na ta vak mai a, a kua a tha lo bawk a. Engmah hre lovin a mawng atang chuan ek a chhuak ta char char mai a, ka saphai mit ah kha ka hre chhuak thut a, thirfianah tui nen ka chawhpawlhin Ka chem tein damlo ka chu ka kar anga ka intir ta a, reilo teah a rawn har a, ke in a kalzawm ve leh thei ta a ni. Saphai ka thah ṭum a, ka thlen in tlangval kha la dam tak ang maw? Naupang pahnih kan hruai te kha an la dam a nih chuan hmuh leh an chakawm hle mai. Kum sangkha chu kua sawm ruk paruk, kum lai hawl vel kha ni ta in ka hria. Captain Ramtharlawma te nen panga vel hi ta chhiap khawchheh velah kan intawng hlauh mai a, khawchhak lama chhoh tum kan ni a, ka chhip khuaah kan riak a, a piah lawk khua sate ekah chuan Assam Rifle Camp a awm avangin hell a ngai a, ralthuam kan keng lo va, chempui leh chemte erawh kan nei. Ta chhip leh sate ek inkara luite tui nghaleng chu kan zawh thla a, lui lian ni lo mahse ruh a sur avangin rin aiin tui a tam a, eng emaw chen kan zawhthlak hnu chuan lui kam maiah Saza pachal chal tak mai Chinghnia in a seh hlum hi kan hmu a, kan han bel chiang a, a taksa a lo la lum a, a tai leh a kaw chhung tlema zawng a lo ei hman a, kan thawm hria in an tlansan ni ngei tur a ni. A bawp leh a dar kan phawk a, a lu chu a nghawngah tanin kan kalsan ta a, lui mawng lamah chhuk thlak pui in hmun khat tlema kal harsa deuh, pial tlep ang reng hnuaia tui tling, pil awm vela thukah hian Lunglian ve ang reng deuh hi a lang thei a, ka kal hmasa a lung chu ka zuk rap fuh chiah a, kawng thleng vel dai zuiin vau kam ka kai ta a, ka ti ang chiah a rawn ti ve zel turin ka hnunga mite chu ka hrilh ta a, an rawn ti ve zel a, a hnung berah Zama Hmunthakhua chuan lung chu a rap pial a, Lee-a chuan a tla ta a, a saza bawp put lai chu thlah chuang lovin a rawn lang chhuak leh a, kan lo man hman a. Kan chhuk zel a, Phulpui khawchul rama thlamchhe tawh takah ruahin min um lut leh a, khua a thim tan mai tawh si a, thlam ramah chuan kan riak ta a, mei kan chhem a, kan mei chhem khu avang khan inchung atangin fanghmiat eng eng maw zat an rawn tla a, kan buai ngei mai, kan sabawp ken ho kha thlam luh ka ah kan dah a, zanah chuan kan mutui bawk a, zing kan han tho chu a bawp pakhat leh a dar pakhat chu a lo bo daih mai a, Phurpui khua ah kan chho a, sa chu kan rep a, thian thenkhat lo awm ve te chu sa chu kan sem hnu ah zan riak lo in khaw chhak lam pan in kan kal chhuak leh ta nghal a, kal zel in bak tawng leh serchhip in kar ah mat lui kan kan a, ram thar lawm ah hian thlalak na a keng zel a, mat lei hnuai ah a dam a sut in thla kan la a. Buaiterh kha chuan Pathian duh loh zawnga awm kha kan hlauin kan ṭih em em a, zu inte leh nula tlangvalna kawngah pawh kan insertlang hle in ka hria a. A bik takin nula tlangvalna kawngah phei kha chuan zawl nei sadai ṭhiah phei kha chu kan hlau hlur mai a ni. Mahse hun leh ni a inher liam zel a, keini ho pawh kan inthlah dul ve tial tial a, engmah insumkarna kha kan ngai pawimawh lo tial tial a, A hma zawnga kan tih ngai loh kha tih chhin chakna khura kan tlu lut a ni ber ang chu. Pawi tih lohna khan kan rilru a hniah zo ta a ni ber ang chu. Kan tih duh loh thin pawh kha tih chakna in kan rilru a hniah zo ta a niang kan ti sual fo ta mai a ni. Kum Sakha zakua sawmruk pakua kum tawp lamah chuan Mizoram atang khan East Pakistan tuna Bangladesh lo ni ta ah hian kan chhuk thla vek ta a nih kha. Keini Z Battalion ho chu Hmahmuam khawbulah camp neiin kan awm a, kan bul lawk khua Chhiappui khawbulah V Battalion leh Chaw Battalion an awm a. Sipai ho hi chawhmeh zawnga vak chhuak kan ni ber a, Chhiappui thlawh hmaa kalten an huanthlai an ruksak chang a awm a, a neituten an hmuhin an tlanchhia a. Tlan pahin V Battalion ho chuan Chaw Battalion kan ni e an ti a, chutiang chiah chuan Chaw Battalion pawhin tlanchhiat pahin V Battalion kan ni e an ti ve tho a, keini Z Battalion ho pawh kan bang chuang bik lo. Mnf party din hnu rei vak lovah volunteer lak a nih dan kan ziak tawh a, khatih hun lai khan Aizawlah chuan keini ho zingah Gorkha Li Tlangval hote nen khan kan inkawm ngaihtlang hle a, Gorkhali zingah pawh tlangval Chetan Kumar leh Binu Kumar te kha a langsar pawl an ni a, Mizoram, Aizawl spot chi hrang hrangah te pawh khan kan titlang dial dial thin a, phai vai ho angah kan ngai loin Mizorama pianga sei lian an nih avangin hnam dang enin kan en ngai lo, in pawh takin kan in fiamtlang dial dial thin a ni. A bik takin Chetana leh Binu a phei kha chu MNF volunteer-ah khan an inziak lut ve thlap a ni. Mahse, ram a lo buai kha chuan an ram mu ve ta lem lo a. Mahse, Aizawl khaw chhungah khan sipai chet vel dan leh mnf movement kan thatna tur khan kan chhawr tangkai ber te an ni. Ram buai tirh phat khan hmun hrang hrangah Gorkhali unaute kha eng emaw zat chu Mizoram tan an ram muin an chhuak ve nual hlawm a, kei ngei pawhin ka hriain kan zingah ngei pawh an tel ve a ni. Tlangval rual kal khawm ngang kha kan ni a, Kan bul hnaia nula te pawh rimin lo khuaikhem tawk kan awm a, nula ho kha pang ho an ni ber a, an ni ho hi thuzep ṭitṭet an nei lem lo va, kan sipai ten lo fawp duh tawk awmin an hmuiah kher an lo fawhsak si a, an ni ho khan hrethiam loin sipai pa chu ka biangah emaw min dut dawn ka ti a, ka hmuiah tak min dut chu le thawkzia reng awm lo an ti thin. Kei ngei pawh hi Lieutenant Thanseia Major-a kan tih mai khan ka tih miah loh leh ka hriat miah loin ti hian thu a lo theh darh a, khawkhata nula hmeltha ve deuh an sawi kha. Kan sipai pakhatin lo huaikhem a tum deuh em ani kha nula khan min sual min sual duh suh Pu Lalthanan daih tawh tiin a lo sawi a ni awm a, he thu Pu Dengan a lo hriat chuan Kan inhmuh tumin a sawi chhuak nghe nghe a, he thu hi Mizo underground zingah a hun lai kha chuan hre lo an awm mang lo a ni. Keini Zalenda suala kal chhuak ho kha Pathian mithmuhah tling lo tam tak kan awm a, kan thatna lai chauh kan tar lang bik tur ni lovin kan dik lohna te pawh hi kan inpuan ngam a ngai ve tlatin ka hria a. kei lek phei hi chu Zalenna suala ramo ho zingah mi fel tih a sawi tur ka nih loh zia chu kum sangkha chakua sawm ruk paruk kum tir lama captain reng pek tawh kha kum sangkha chakua sawm sarih pakua thleng khan captain reng ngaiin ka hmang tawp thak a ni a. Mi chhuan awm leh fel tak ka nih loh zia hi he ka lehkhabu ziah lo chhiartute chuan in hre chiang khawp ang. District Council rorelna hnuaia kan awm lai khan mau tam ṭam nasa tak a lo thleng a, kan buh leh bal kha Sazu leh Rannung dangin an ei chhiat nasat em avangin Mizoram pumpui chu nasa takin kan ṭam ta a, ei tur zawngin ram hnuaia bahra laih tur khaw tam takin kan zawng a, chung bahra chuan mi tam tak nunna a chhan dam a, chung lai chuan ṭam do pawl a ding a, chumi hnuah MNF a lo piang ta a ni. March ni khat Sakha Zakua sawmruk parukah MNF chuan Independence a puang kan tih tawh kha India sipai nen Mizoram hmun hrang hranga vawi tam tak inkah a ni a. Kum Sakha Zakua sawmruk pakua ah chuan rammu te chu East Pakistan ah kan chhuk ta vek a, chutah chuan thlamuang takin sipai lam leh civil lam pawh kan awm ta a ni. MNF-in Zelenna a sual kum thumna March ni khat Sangha Zakua Sawmrawk Pakua ah chuan Chhantlanga thingpui ruaiin Independence Day lawm a ni a, chutah chuan sipai leh civil tam thei ang ber kan kal khawm a. Kal khawm te hma ah chuan Pu Laldenga kan President chuan thu a sawi a, India ram atangin ka hruai chhuak tawh che u a, hruai lut leh tur che u chuan ka tling tawk lo a ni. India Union hnuaia ka hruai lut leh che u a nih chuan ka chaldara ngenmu rawn thun ula, in rawn thun ngam lo a nih chuan Mizo tlangvala ka ngai lo ang che u, pawnfen fengtlakah chauh ka ngai ang che u. A han ti chu kut beng leh lawm avanga authawm ri a ring kher mai. Mihlim chu ni ila Kan haleluii nasa ngawt ang. Rambuai hma atang tawh a, Pu Laldenga bula awm tam ka ni a, thuchhia a tha te pawh a hrilh ve fo ka ni a, vawikhat chu thlana Pu Lalkhama IAS hi i hriat zawng a ni em tiin min zawt a, kei chuan ka hriat thu leh ka u Lalbuanga nupui u Rualchingpui nau U Hming Thangi pasal a ni a, inchhungkhat leina hnai kan nih tho in ka chhang a, ani chuan Shillong a kal tur in min duh a, Shillong a awm Pu Lalkhama chu Education Secretary hna chelh lai a ni a, Mizoram a lo chhuak chho mai tura thuthang a awm avang in lo chhuak lo se tha a a rin avang in kei chu chumi hrilh tur chuan min duh a ni. Reilo te a Mizoram chu buai mai tur nia a hriat avangin atana a that loh ringin hrilh tur chuan Shillongah chuan ka kal ta a, a thu min chah ka hrilh hnuah chuan Pu Lelkhama pawh chuan Mizorama chhuah rih loh chu tha in a hria a, Shillonga awm rih dan kawng a dap a, a rawn chhuak chho ta lo a ni. Heti hun lai hi October, Sangha Zakua samruk panga vel kha ni ta in ka hria. a hnu kum tam fe hnu ah Mizoram a a chhuah hnu khan Development Commissioner hna chelhin hun rei tak a awm a, Pu Lelkhama chhung te hi MNF movement ah hian an tui em em mai a, a bik in a nupui U Hming Thangi phei hi chuan kan thian te Aizawl a tawh sual tawk a boral zawng zawng Captain lal hlei a tih loh chu puan in a tuam vek a ni, MNF zalenna sual a ramu zing ah dawt a inpuh na kan ti dawn nge? Mnf chhungkua ah inngeihlohna kum Sakazakua Somrokpakua vel atang khan a awm ta a, a dum pawl tih boruak a piang a, India sorkar hnuaia inbiakremna, India ah bawk kir leh duh pawl nia inpuh tawn in inmankhawmna a thleng ta a, civil lama kan hotu te leh sipai lama kan hotu te pawh tam tak man niin jail ah kan inkhung ta theuh mai a nih kha. Pu Laldenga hi thusawi thiam leh mi hneh theih tak mai mi a ni a, kum sangkha zakua sawmruk pariat kum tawp lam leh kum sangkha zakua sawmruk pakua kum tir lam atang khan a cabinet te hriatpui miah lovin Secretary Service Agency, SSA, lo din tawhin a staff te chu tuma hriatpuina tel lovin India Intelligent thenkhat a lo biaktir tawh a, tuna Mizoram Chief Minister ni mek Pu Zoramthanga pawh hi Kum chang zakua sawmsa leh pakhat January thla khan Pul Lngenga xmna nen Shillonga India sorkar ai awh te be turin a lo tir tawh a, kan Chief Minister ngei pawh hian TV interview-ah a sawi chhuah tawh kha. Ka tih hun lai khan civil lam leh sipai lama kan hotute rawnin In mi duhsakna zarah hotu ber chanchangin ka awm a, theihtawp chhuahin ram dang sorkar hotute pawh a rem chang chang ka dawr kual a, zalenna puitling kan neih theihna turah hian ka duh anga hma min lakpui ngam ka hmu lova, hei tuna kan awmna East Pakistan lah hi zalenna sual tumin an khawsa tan a ang viau mai a, kan dinhmun hi ngaihtuah ho ila. Kan chak vang lai hian dinhmun tha zawk, dinhmun sang tak dilin India sorkar hi be mai ila, a tha mai lawng maw? Tikhan rawtna lo siam ta sela kan hotute pawh khan an pawm theih mai ka ring a, keini sipai lamah harsatna a awm thei anih pawhin Pu Laldenga khan min ko khawmin thu han sawi sela, a thusawi thiamzia leh mi a hnehtheitzia atang khan Sipai lam pawh min hmin thei thoin ka ring a ni. A hnua in man khawm leh in hnawh chhuah buai kha ngai lovin kei chuan ka ring tlat a ni. Kan Chief Minister zahawm tak Pu Zoramthanga'n mnf zawma a ram mut dan hi ka hriat ve ang tlem kan sawi ve ang e. Kum sang zakua sawmruk pasarih kum lai hawl vel ni ta in ka hria Imphal DM College-a BA English a exam zo chu in lamah pawh haw lovin Hmar lam, Runbung kan tih a, Civil lama hotu Commissioner Pu VLT Muana hnuaiah a rawn zawm a. Pu Muana chuan Secretary hna lo pe nghalin a bulah a awm ve ta nghal a ni. Mizorama kan awm theih tak loh avangin East Pakistana kan chhuk vek kan tih tawh kha. Pu Laldenga Dhaka-a awm chu keini ho awmkhawmna mahmuam leh a chhehvela rawn chhovin ni eng emaw zat a rawn cham ve a, kan hotute Pu Ar Za Mawia leh Pu S Lianzuala leh midang te pawhin Pu Zoramthanga hi lehkha thiam, sap tawng pawh thiam tak leh nungchang tha, ruih theih thil pawh engmah ti ngai lo leh thu awi theih tak a nih zia te an lo hrilh a, Pu Laldenga pawhin an thusawi chu ngun taka a ngaihthlak hnuah a rual a, Dhaka-a hruai thlain Private Secretary leh A fate lehkha zirtirtu, tutor, ni nghal turin a la ta a ni. Pu Zoramthanga hi kan hotute sawi ang hian mi fel tak, ruih theih thil engmah ti ngai lo. Nula tlangval lamah pawh sawisel bo niin kei ngei pawhin ka hria. Pu Laldenga kianga a awm hi a tan pawh vanneihna a tling a, tun hnu thleng pawhin a chhawr niin ka hria. Mi inzir mi, hriatna tha tak nei, thil hre reng thei mi a ni a. Pu Laldenga pawh hian a ngaina hle niin ka hria. thusawi pawh a thiam a, a thusawi kal hmangah hian Pu Laldenga sawi dan tam tak a en tawn niin ka hria a, mahse a thusawi danah hian mahse a thusawi danah hian Pu Laldenga thusawi dan kan sawi thin. A hnu lama sawiseh leh theih tur chi chungchanga fimkhur thu ah chuan Pu Laldenga kha chu a tluk lo deuh niin ka hria. Pu Laldenga kha chu a thusawi turah khan a chiang a, A hnua han chhuahchah leh theihna turah khan a lo inveng lawk sa vek emaw tih tur kha a ni tlat zel a, kha kha a makna lai tak chu a ni. Pu Laldenga kha ka hriat ve dan chuan a thu zawng zawng a kawi a ngil zawm thei vek lo kha chu a bulah reiawm thei lovin a thu rualpui rei thei lo niin ka hria a, Pu Denga khan Pu Zorama hi a ngaisang vak lo nge a boral hma lawka a thusawi zan khat mi chhin lo tawk ta ila, Rama hova Mizoram in han enkawl tur hi chu in ngaihtuah awm awm mange a tih te kha ka hre chhuak rum rum thin. Heta a thusawi hre ve ngei Captain Thanthuama Bawngkawn Damveng hi zawhfiah theih a ni e. Kum sang kha zakua sawmsarih pakua ah kei chu MNF atanga hnawh chhuah ka ni a, kan chhuah hnu hian President atana thlan pu tlang chhuak a pawh hnawh chhuah a ni ve leh a, President palina turin Pu El Malsawma Colony chu hneh taka thlantlin a ni ve leh a, a ni kha India sorkar laka inlak hran duh ho pawl zingah pawh zalenna puitling chauh lo chu ti bur mai kha a ni a, khatia MNF President an nih takah khan Pu Ldenga ten India nena inbiak remna zawnga Delhi-a an inbiakna kawngah khan rokhawlna a awm thei dawna an hriat avangin Engtia tih tur nge ni ang tih an ngaihtuah lo thei lo va, India sorkar rilru pawh a buai ve hle niin a rinawm. Kum Sangha Zakua Sawmsarih paruk khan Pu Laldenga leh a nupui fanaute bakah a staff te zawng zawng New Delhi-ah an rawn thlawk lut tawh si a, India sorkar enkawl chawmhlawmin Remna leh muanna zawngin a hma lam daih tawh a, India intelligence chi hrang hrang lo be pawp tawh an nih avanga lo thlawk lut kha an ni a. An inbiakna kha a hlawh chham theih mai hlauhna avangin India sorkar hnuaia intelligence chi hrang hrang nena tangkawpin Pu L Malsawma Colony sorkarna chu Engti kawng zawng pawha kal zel thei lo tura siam chu Pu Laldenga thupui ber a ni lo thei ta lova. Pu Laldenga chuan a duh ang taka a thu leh hla a sawi apiang zawm a, a kawi a ngil pawh zawm zel tur a mi rin zawng pahnih Pu Zoramthanga leh Pu Tawnluia chu engkim tih dan tur a hrilh vek hnuah ni ruk January sangha zakua sawmsarih pakua zanah Delhi chhuahsanin Kolkata an thleng a. a tuk chawlh ni ah thlawhna bawk in silchar an thleng leh a. MC Lalrinthanga leh thian thenkhat ten Jeep a lo hmuak in hual ngo khawdai ah an va dah a. Pu Zoramthanga'n an lo chhuah ruk dan a sawi na ah khan an awmna atanga an chhuah dawn khan thing zai char tin an awmna in leh thenawm te in inkar a dawhkai a chhuah an tum thu kha a sawi ni in ka hria a. Delhi-a kum eng emaw zat lo awm tawh mi chi hrang hrangte sawi danin sorkar in leh flat bul hnai velah chartin thing zai a van thu leh chutianga hman mai tur a awm ngai loh thu min hrilh si a. Pu Zorama te hian khawia chartin nge an hmuh tak ang le? Chu bakah Pu Laldenga leh a ho te hi India sorkar chawmhlawm a awm khuah kherh tlat an ni bawkin ka hria a. An sawi anga a ruka put chhuak an nih hi mipa ngai tan chuan rin a harsa khawp ang. Tichuan, Pu Zoramthanga leh Pu Tawnluia te pawh chu Bangladesh-a kan thiante awmkhawmna capital chu Ninga, February, Sanghachakuaa sawmsarih pakua chuan an zu thleng a. Pu Malsawma hruai, MNF, inrelbawl dan pawh chu pawm thlap anga awmin, Pu Malsawman a rin ngei ngei theihna tura thiam tak leh zai dawh theih ang bera awmin Pu Tawnlui a ngei pawh chu Pu Malsawma secretary hiala dah a ni ta a. Mahse hun rei lo te hnuah Pu Rama leh Pu Tawna remruatna angin Pu El Malsawma colony leh a hote chu March ni sawm pakhat chawlh ni zan zan laiah lungmuang taka an mu lai chu mankhawm an ni ve leh a. hnawhchhuah an ni ve leh ta a ni. Pu Malsawma hian ni sawmli panga vel President hna a chelh hman a, Pu Malsawma leh a hote an hnawhchhuah te hi an awmna vel khua te hian an ui em em a, khawtinah vawk talhin ruai siamin an thlah zel a ni. Chutia an kalsan tur khua ten an la thlak hlelh ngawih ngawih zel avang chuan a rang thei ang bera Bangladesh ram chhuahsan vat tura bawh zui turin Sergeant suak chhunga leh a hote section khat tirin an awm zui tir leh a, suak chhunga leh a hoten an va awm phak chuan ka pu hei kan hotu ten min rawn tirh angin a rang thei ang berin heng lai khua te hi chhuahsan ula hei lehkha pawh kan rawn kenga han chhiar ve teh tiin Pu Sawma chu lehkha chu an pe a, lehkha ah chuan an thu anga an awm duh lo a nih chuan dah that nghal mai tura thupek a lo inziak a, chu thupeka hming ziaktu chu Pu Tawnluia a ni. He thuziak hi Pu Malsawma khan vawi tam tak amah kawmtute hnenah a sawi nghe nghe a ni. Chutia Pu Malsawma hote an awm tak loh hnu chuan Pu Zorama te chuan an duh ang thalin a bik takin sipai ho chu ko khawm thinin Inrem hnua an awm dan tur te an sawipui thin a. Major Rikuma rulpui hlimkhua in min hrilh dan chuan India sorkar nen inbiak remna ah hian sipai lam atang chuan remtih lohna leh lungawi lohna hran pa pawh kan nei in ka hre lo va, chak em em pawh kan awm lem lo, engmah sawi sel lo in kan awm tawp mai ni in ka hria a ti. A sawi zel na ah Pu Zorama chuan kan inrem hnu ah chuan Mizoram ah Mizo Battalion kan din ang a, chutah chuan inreng ngai vek hi inchhawm zui ang a. Chu bakah thlawh theihna lian chi Boeing seven four seven in khawvel khawpui hrang hrang in fang kual bawk ang a, kan ramri dep Burma ram leh Bangladesh border ah te sikul kan din ang a, chutah chuan Mizo subject chu kan ngaih pawimawh ber niin nangni ho hian hlawhtha tak neiin in zirtir dawn alawm, tiin min hrilh tih a sawi. Kum Sanga Zakua Sawmruk pakhat, mnf, leh Kum Sanga Zakua Sawmriat pasarih, mnf, danglamna. Kum Sanga Zakua Sawmruk pakhata mnf party dinni ni sawmhnih pahnih, October, Sanga Zakua Sawmruk pakhat hi chawlhni a ni a. Kristian rama chawlhni hian eng political party mah a din ka ring lo a. Thenkhat chuan mnf party dinni hi ni sawmhnih pariat, October, Sanga Zakua Sawmruk pakhat niin an sawi a. Mahse, Pu Laldenga ber khan ni sawmhnih pahnih October saka chakua sawmruk pakhat a tih miau avangin kan pawm tlang ta ni berin a lang. Engpawh ni se mnf party chu din a ni tawh a, Mizoram mipui tam takin mnf party lo ding ta kha kan duh a, a thil tum kha tha kan ti a, mnf party ah nghet takin kan awm ta a, kei ngei pawhin engmah sawi se lovin ka zawm a, ka pawm thlap a ni. A thil tum a innghahna lungphum pathum hi han ziak lang teh ang. Pakhatnaah, Mizo hnahthlak zawng zawng inzawmkhawm a, rorelna pakhat hnuai a awm a, rorelna sang ber, independent, neih a ni a. Pahnihnaah, Kristian sakhua humhalh tlat. Pathumnaah, Mizoram humhim, chawisan leh tih hmasawn. Heng a thil tum pathumte avang hian mi tam takin mnf party kha kan duh a, kan zawm a, Kum sangkhat zakua sawmruk paruk March ni khata Independence kan puan pawh khan India sipai kan kap ta a nih kha. Mi tam takin nunna an chan a, ram tui lei lovin mi tam tak an awm a, in leh lo tam tak a kang ral a, hmeithai tam tak an awm phah bawk a, khang kan tawrhna zawng zawng kha kan duhthlanna ngeia kan tawrhna a nih avangin kan pawm mai niin a lang. Kum sang zakua sawmriat paruka remna leh muanna a awm pawh khan kan pawm tlang vek a, Mahse, kha inremna kha kan duh ang zan ni lo va ngai. Sawisel tawk te pawh kan lo awm a nih pawhin tunah chuan kan inhrethiam tlang tawh a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat paruk June ni sawmthuma India sawrkar nen Memorandum of Settlement an ziah dawn lai khan India sawrkar chuan Pu Lal Denga hnenah inbiak rem kan duh a, Nangni pawhin in duh tih kan hria. Mahse, MNF thil tum pathum zingah pahnih, Independent tih leh Kristian sakhaw humhalh tih khi in bansan loh chuan an tih tlat avangin Laldenga te khan inremna kha Mizo mipuite nghahhlelh ber leh duh ber a ni tih hriain a tlawm zawkah pawh tan hreh lovin India sorkar nen inremna an siam ta kha a ni a. Kei ngei pawh hi a lawm berte zinga mi niin ka inhria a ni. a chhan tam tak chhut let tur a awm a. Kan MNF chhungkua ah khan in lungrual lohna, in mankhawmna, loh theih lova India sorkar hnena duh lo chunga in pek a ngai a. Kan hotu tha tha, lehkha thiam rual leh sipai lamah pawh tawnhriat nei tha tha kha hnar haw vek an ni a. Kum sang zakua sawmriat paruk a remna leh muanna a awm a, lo haw A bik takin sipai lam phei kha chu kum sang zakua sawm sarih pali leh sarih nga hnu lama lut kha a tam zawk an nih ka ring a, Arakan thleng lo kha a tam zawk an ni. Kum sang zakua sawm sarih panga March-a tawp lama mlf ram mu zawng zawng khan Arakan an chhuahsan vek tawh a, remna leh muanna a lo thlen hma zawng khan Bangladesh-ah an awm char char a ni tih hi kan hriat a tha khawp mai. Kum sang khat zakua sawm sarih panga atang kha chuan Bangladesh a zohnahthlak unau bawm leh pangho khawbulah kem neiin an awm a, lote neiin buh leh bal chingin an khawsa a, harsatna pawh eng emaw chen tawkin khatih laia Mizoram Chief Minister hnenah pawh Pu Zoramthanga ngei hian kut a rawn dawh a, khatih laia Chief Minister khan cheng nuaih ruk a pek thu TV interview-na ah a sawi kha. Remna a lo awm a, Mizorama an rawn kir leh hi Burma, Arakan ni lovin Bangladesh a darthlalang capital a ni tih hi kan chian a ngai. India sorkar chuan mnf kha tharum thawh a kan chet avang khan dan pawnah min hnawl nghal a, kum sang zakua sawmriat paruka India nen remna siam a nih hnu khan mnf party kha din that leh an duh avangin India sorkar hnuaia phalna an dil a, India sorkar chuan kum sangha zakua sawmruk pakhata MNF party thuthlung pathum zinga pahnih mahnia ro inrel independent leh Kristian sakhaw humhalh tlat in tumna kha inbansan chauhin MNF party hi in din tha leh thei ang an tih angin tunah hian MNF party hi a ding leh thei a ni tih hi kan hriat chian a tha khawp ang. Tin, Pathian leh kan ram tan tih pawh hi kum sang zakua sawmruk pakhat mnf din tirh khan telh a ni lo va, mnf chhungkuaha lehkha inthawn leh official order ah khan a tawp, dinglam sirah rinawmin tihziaka dah thin kha kan hotu thenkhatin rawtna siamin, Pathian leh kan ram tan tiin thlak ila a inhmeh zawk ang tih ngaihdan a lo awm atanga lo inher danglam ta a ni tih pawh kan hriat a tha khawpin ka hria. Tunah hian kei mimawl hriatna nei tlem tak hi mnf President-a tang ta che min ti sela ka ngam lovin ka duh hauh lovang. Eng nge a chhan kan tih chuan mnf party din tir a, mi tam takin mnf party kan zawm chhan, tam takin nunna an channa leh thil dang zawng zawng kha paih a ni tawh a, hei vang tak hian kei chuan ka duh loh phah loh thei lo a ni le ka ti zawng kha a ni a, a ngaihnawm khawp mai a. he thu hi keimahni irhawm chhuak a ni lo a, chuvang chuanin kan ngaihdan leh kan pawm dan a ni vek lo a, nimahselengin kan tan chuanin thu ngaihnawm tak a ni tih kha a tling em em a, hmun takin in lo ngaithla ve ngeiin kan ring a, he chhunga hemia thu ziak zawng zawng hi thu dik a ni e, ni lo ve tih lam kha keini chuan kan sawi ve thei lo a, kan tan chuanin history-a chanchin ngaihnawm tak pakhat a ni a. Chuvang chuan ngaihnawm kan ti em avangin kan rawn chhiar chhuak a ni. Ngaihhlatu zawng zawng te, in zavai chungah lawmthu kan sawi a, khawngaih takin min lo subscribe sak ula, min lo share sak ve leh theuh dawn nia, in zavai chungah lawmthu kan sawi e.